Right, eh, zviri sema trader. Tine picture ratasenderwa iri ne student wedu mu WhatsApp anditi ati ndikumbira mundi explainere kuti chii chaitika apa. Right. Eh, chiri kuitika apa pa ndechekuti market kunoku anditi ku left kwedu kuti ne missing information yakawandisa here isipo but tichatrya by all means kuti explain zvinoita sei zvinonzwika handiti ka right tikada kutarisa maketi kuno kuyaidzika handiti yadzika kudaro maketi yedu yakanowana chii area yesupport handiti nearea yeresistance for example eh, kunoku ndokune area yedu yechi yesupport handiti ka area yedu yeresistance yanga iri kupi yakanogadzirwa kunoku handiti saka market yedu payakauya ichinonowana support kunoku handiti tichaassume kuti kuleft kwedu kunoku kune missing information ndokwaistrecha uchienda chi e, support yedu handiti market payakanogadzira hai panapa ndopaikagadzira first level rechi re resistance handiti yadaro market ndipo yakatanga kutamba tamba ichiita zvayaita chi pakati panapa but mukutamba tamba kwayaita tine mamoves akafanana neaya handitika right e, move iri rinoitirwa inonzi liquidity handiti e, pavideo redu iri rataka explaina four types dzechi dzemamarket orders handiti e, takaexplaina nyaya yeliquidity munoonoona vhidhiyo rachona iroro moita sei monzwisisa nyaya yachona kuti inofamba sei saka liquidity painotorwa handiti vanhu vanenge vaisa mapending order avo kunoku handiti ka right vachiti maketi ichabhaya ichienda uku saka mastoplos avo mamwe anenge akaungana munomu mamwe anenge ari kuzasi kunoku nevanenge vabhaya apa apa handiti ka right vabhaya apa mastoplos avo ari kuzasi kunoku nevabhaya maketi paiyatange yainge ichibreaka kunoku takati Kune inonzi fear of missing out kupsychology dzechi dzeforex market painotanga kuenda padenga panapa munhu anofila kuti ah market yabreaker rege ndigare ndapinda candlestick risati ravhara paunopinda candlestick rinodzoka rovharira murenji handiti maketi yakuenda newe kulosi handiti kubuda kwako kuita mari kwemumwe munhu handi maona manje ndochi liquidity yakaita sei yakanogrebwa panapa vanhu ndobva vatambwa navo kunoku market bva iramba ichita sei ichicontinue makada unonotisa futi muzoni medu muno mufuti handiti liquidity yakanoita sei yakanogrebwa panapa handiti market yedu bva yazouya kunoku paiva kunoku yakanobreaka nefull kendo panapa handiti apa ndopakaitika chii break of structure handitika right taita break of structure market yedu ibva yabata futi chi liquidity nelow ishi handiti mastop loss avo anenge ari kupi anenge ari muzoni mese munomu handiti nekumhiri kunoku kumhiri kunoku futi kune mamwe maorders maorder iwayo akanoita sei akanobatwa nemuviri handiti ava varohwa kave kuzasi kunoku ava vakunorohwawo ava tava tadzoka muzoni handiti patikadzoka muzoni tava taita retest handiti hii test yechi yemuzoni medu ndobva taita candlestick pattern iyi kuna kana video ratikaita rema candlestick pattern ndokumbira muye muchi mu comment section mutaure kuti candlestick pattern inonzi chii handiti ichingonovhara munhu ndobva apinda chi trade rake takati kana uchipinda trade rako waona confirmation yema candlestick stop loss unoisa kupi kumhiri kwasamora uko ndokwangune chi stop loss yake take profit kuzasi market vaita sei inobva yafamba handiti ndo zvaiitika chii pathis picture ihope kuti tapindura zvakaita se zvabatika handiti kana wafarirawo movement atikuita ari kudzidzisana e, forex trading neshona udzanya chi subscribe button kana uri one of e, community yedu handiti e, wosheyawo nemumwe munhu anogona ane mubvunzo ufanike woyo kuti chii chinenge chichiitika market panenge ichita se igadzira mastructures akadai e, munhu oona woita se kubatsirika ngatisangane pachi panext video